Mm, iwe mfana unopfeka saizaniwo kondambosasa neemere king hausi kuremerwa here netsoka iyo wakaroyiwa here chii hanzo wairemerwa nenyanga dzayo mukuru itsoka yangu iyi pauchiti watumwa nani namdhara hanzi mariya haufa koiona mudhara wako ndiani anetsoka hombe king imboita izvo kundipa mariya yandatumwa iwe you should cooperate kamfano sazviite hard to get mani haa mudhara ndova netsoka hombe ka e zvekutopora dhandanda rakatsika apa haa vadzima wakakuvenga mfano wangu mm. haa eka okay hanzi tine mari yavo mudhara wako haa ndisi kuziva ini wangoti anonopiwa napundo saka iwe unobvumirei kutumwa musina information yakakwana Eh, haa ini nawazi asuming kuti mukuketa kaimimi oh saka uri kuazuma watoholi teni ka iwewe Atadzeiko mwana uyu nhai Pundu? none of your business my b ko problem yenyu iri papa haa nai zvenyu madza sungura abvira kare tekiteki netsoka yangu Ii, Iyo tsokawo yako ihombe mwanangu. nemiwo here madza mazvionawo ka myb ndeyako here uri one tsoka inei mwanangu imi madza imubhoo here imi saka munhu ndakabatanidzwa nani kasi imwe pisi yacho ndeyenyu anyway nhasi handina mari mafana mozodzoka ha saka toito yese yeuri kundiitisa apa una mari yacho usadaro iwo zvinhu zvakaomera munhu wese mafana we joke around kumbodzikisa stress enda hako padeniwe nanapundo ungatobva pano wachema ndoda vamwe vacho vasvika koma mudiiko mufana uyo akoma ndiye wemudhara webhutsu uya gaya asi asi kutoziva kuti isusu tiri kutomutsvagawo bobby vanhu vanomhoreswawo kani tombotanga taita zvemaserious issues first kuti tunyaya twenyu tomhiripiri kuti tozotiona uto aikaka inga motosvika muri mumudhu wena komaipi bhaketi rangu remvura randasiya pamarisa kupi ndichanokucherera ndaisa mumavheji hangu saka kumaisa mvura ndokuti aite fresh here mavheji aya ah, pamwe uh, vakuda kuti umere futi makakwana here vapfanha imimi ah, pamwe vakuda kuti amere futi apa ndimi munofanira kunge muchitocherera pundo mvura panapa itei fast fast mvura yangu ndikuida apa handingacherere mi mvura kuti makosheiko koiwe bobi wakazodiko pazhietiriaria mazuva ano type emabhero acho ariko haakadhakwa yakoma hehede maudaita zvemaberere nhai mageto youth isusu pese pane mari ndo patiri but anditi once ane maspeciary haanondichuna ndewangu zvekudaro nhaimi pawa mupenyu hake asi mune maplans nebody yake nhaiwe pundu asi unondishura kuda kutoziva because e mubvunzo wamabvunza apa mugiant zvandabvunza matozvinzwa apa maongorebesa henyu nyaya
saka kundinyararira uda kuti ndikutye Ah, maya. Kumbotsvaga formation to win ka because ah, first half ndakarwa 3-0 asekuru. formation iyi uda kuitirwa baba vako manje Ndondoware mi musatye. Ndikuitira blaz vangu vakanditorera chimoko changu mawana awo. zvinhu zvinotaurirana pachirume mfana Ah, manje kana makupinza manda 14 pa game re D1 panenge pachine kutaurirana repapo. straight to the point mafana handisi football analyst kaini Ah, hanzi makaudza kamwana kake kuti ini ndiri mupfana wenyu apa enda inakirwa nako loud but iyi haipombi mfana ungaisvimudza neyauri Ah, mdara ndakatamba bhora mupapa fields inini ndakakomberedzwa nemandevere nembwa zvese nemapurisa ndakagadwa inini ndozosvika kuti mbachikweshe twenyu tikumagrade 7 form 1 dziya dzatova pombi mvana ihove huru dziya saka nezuro makatoenda out ayewa akazongoti aipaita emergency paden nezuro patoenda
ndara yamukarohwa inondichaknewa ya yeah. inowanzororwa nemajabhora epaepaz apa kana type yechikwata chana twala cheche ukuedza kutii manje
mune takazenge takutopasana naye nezuro tati naye ka nezuro haa aya ato mashoko egodo manje haa mdara dai mukutoridza kasonga enzo bhebhi renyu rakazenge rakutoroorwa nezuro uku taitopasana naro mahard and low nezuro takatepfura takanyutura mm.
but unogona uchitaura chokwadi coz akabva pandiri achitomhanya ah, muri makuruwane hangu with due respect but haa ah, nezuro makaitwa mu14 apo haa ah, makaitwa mu14 mamhandira angatidza nguva yaya taitamba bhora takabvisa matishets ka tichinzi maskins takaskina
uyu pundu akagara apo naye pundu sei uchindipima mfana iwewe taurai nyaya yenyu mudhara ndokokupimai muri raizi here kujambanja ya ndo rafu yanga achitonditaurirawo iyoyo oh iyo mdare zitsoka here riri range bhazi remaniyuyi nyayo yambonetsa onaiwo yababa vacho Ah, panapa ndobva ndakwatsura mumwe munhu chete nini Ah, mdara pamwe mwana wako wanaye ndiwo ungatokwatsura uyu ded ngoiteka zvamamuchitaura tiri muroad ndoana pundo vacho ka pamwe ndingakubatsirai imbori marii uye imari yei pundo ndakamusonera bhutsu dzake uyu haachada nemari yangu vaudze nyaya yese mdara vaudze nyaya yese makurwani Tara nyaya yenyu full story. Izvi zvekumboita ma half time nema extra time dai mambozvimira izvi. Ko iwo ndiwo pundu here iwo? Pedzisa henyu baba. Saka Pundo akazondiona ndakadzipfeka. Bva matii. Pundo mira ndini ndiri kubvunza. Mukabva matii baba? Ah, ndakati dziri pa road test ka. Handi ndaitesta here kuti dzakunyatsofamba here? Nhai mkwasha, ko imi manga mozviitirei nhai? Ko iwe Pundo wakabva wazoti kudii? Aikaka, kumadot ati ipeni here iyo iri offside dai maybe ndakavati handichaida ngavaitori haa kumdara bhutsu yemunhu maiyedzerei kwana iwewe usaita kunge unotya kwana pundo haa kungobvunzawo saka pa iyo mudhariyo ndiwo tine mari yedu ka ee but fair game takaenda takadaro ndobvumirana nemi papa vakomana saka mari yevanhu matinoya rini haa izvese handina hangu mari vakomana ah mdara ndima kunzwisa tsitsi so
Ko hatichava na graft here this time boys? Dhiri riripo but ndikuri doubta ini. Zvakanyanyodiko rudo rambwa na Pundwe iroro. Mai P, chinyararai mdara webhutsu aende. Haa tichiunei mkoma? Haa menu mfesi akandibata achiti ari kuda kunoroora. Saka chatyisa chii? Handi ndozvamagara muchiita here? Chiu mai P.
Saka problem ndeyei akoma? Anga achiita kunoroora muchina.
Akoma. rilegit redhiri ndosaka namboti haa graft racho ndikurikwate manje kana machina embwa vanodya kavaya ko kuzoti imi zvenyu hatina kana kumbokuinvitai muthis case maipi kwana imi ah kungotaurawo hangu haa but still andingambotadze kudhobha dhobha ndikamuonero kati amboita makorians kangai kukorian rakazomboonekwa nenyika yese kasiko korian china inyika two dzakasiyana ah manje machinese anoroora ana here kana kuti ndezvedu mazimbabweni togona kubva tatodzoka nemari yacho wangu tikatoguma tane 100 percent profit ah, ne that angle ka i think i good shet kupiwa winning bonus musi webirthday yako zvangoitirwa kenneth pazuva kachete izvozvo zvekunyasa big bullets haa ah, but tichifanira kutanga tatomboonawo kana tumatutorial twechinese language Hai papo pa ifeya ipapo. So that atende tiri blank hanti. Pia aitomboita ma Chinese classes. Saka anogona kutokubatsirai. Mm, ana mai P. Ma Chinese classes api pa secretary. P anodzidza ku private school kana Bobby. Mm, mm.
Akoma. Ko imi information yekuti road zvanogara wapi mimi chitambira bhaka makaiona. Mm.
Aiwa, akamboya pano rimwe zuva achitsvaga momzi yacho. Suspect yei kwana Bobby? Nyaya yangu matoinzwa so. Yeah, saka matopi na mbena bawo era koma. Kana muri ready ande itipedze dhiri ana boys.
Saka nyaya yekutengesa mota yakazongonyararwa here? Iyo mota yangu maiva varira mbuya Bobby. kwakanaka here ko iwe chashandeiko nhai sekuru vabhobhi ko basa remota nderei nhai mbuya vabhobhi ko hanti yakafa here chinguri mabviro egadzirisa nhai ehe ichafamba chete mota iyi plus ine mamemories akawanda saka today mamemories here nhai saka iyo mota yangu iri kudya sadza pano here zvamunoda itengeswe heya gadzirisai totoda kukwira muchovha uyu iwe wakutokanganwa kuti ndiyo yawakandidira Zvakambonzi wakandidira tsiva nhasi zvonzi wakandidira motokari. Inga zvakaoma nhai. Iwe chokwadi mumoyo mako unochiziva ipapa. Regai ndinyarare hangu. Mabika iko ndava nenzara ini plus da kubuda. Shave rekubhawa rabataka. Nhasi muri kuda nezvangu kama imimi. Kwete mudiwa.
regai ndinoisa mvura yenyu yekunogeza ko ndingadii ndakakupiwa namwari na asi makagashidzwa musingade kana kana ndakatoita zvekutogashira namaoko maviri
ko iye mzukuru wako waripika kubva makuseni ari pano hake muri sei muchembere ko wanga uripi Ah, mungabva mabvunzawo bhobhi here vava varume vakuru kava Nai.
kwaniko ndimi munokapembedza kamunhu aka kadoko aka saka ini ndabuda hangu mairi
Manga muchitobvunzwa napiri. hanziiko napiri anga atiiko kunze kwekuti ngatisangane kubhawa apa mama maita senge mamutoripo muchemberi ko ndokutisahwira zvekuti piri plus hanzi mukasike penjeni yakapinda zvangu nhasi ndoita kuti uyi namo ini ah tokuvara nechirungu nhasi kutorara tine madictionary nhasi ah inini regai ndigeze tiri kunoroorera muchaina nhasi